Zenana sol gafyrgadan ýaradyldy diýýär. Bes sen erkek. Şony men dogrulajak. Hiç keplemesin. Hiç zat diýmesin. Hiç edafa zat diýmesin diýip, ony erkek ýaly dogruja etjek bolsaň, onda döwüler diýipdir. Fedariha taiş biha. Ownuk-döwnük kepin eşitmänşik bol, oňuşyp ýaşajak bol diýipdir. Ine Nebi Ekrem Aleýhissalatu Wesselam jami-i beşeriýete öwreden terbiýesi şe. Öýlenjek oglanlar, Pygamberimiz aýdan kefaşe. Ene-atalara öwretsin oglullaryna öýlenmäke. Filmleri gözläpdi, diňläň, filmleri gözleýä, hamany bir erkek, bir gyz gowarýanmyş diýip, Ohan erkek ýaňky zenanasyny erkek dosty ýaly görjek bolýa. Ol okan hakynlar ha bürrüň. Zenanasyny erkek dosty ýaly görjek bolýa. Pygamberimiz aýdypdyr, gowy gör diýipdir. Ýöne gafyrgadan halk bolandyr diýipdir. Bir wagt narahat gürrüň eşitseň, zendigiden ýadap öýäp bir çykyp gidip ýörme diýipdir.

Oňam baryp gapsyny kakmandyr, gözleşipdir hezreti Omar çykýança. Oňam gulak asyp durupdyr, görse hezreti Omaryň zenanasy, Dol kepleýän, bolmaýa ki munyň sen näme beýtýäň diýen bolmaly. Hezreti Omaryň ähem ühümi gelýän bolmaly, hiç zat keplemeýän bolmaly. Oňam bir öz ýanyndan aýdypdyr, weh diýipdir. Men Omara geldim, zenanamdan beýrenjek bolup, muň öz zenanasy muňa galmagal edip dur diýipdir. Bi Emirül Müminin bi Omar bi haýbaty bilen muňa zat diýen ak diýipdir. Aý ýoga muňa men zat aýtyp ýörmäýin diýip öwrülipdir ýüzüne. Oňa çeli hezreti Omar gafdan çykypdyr. Görse bir adam gafsyndan barýar. Haý dur diýipdir. Men öýüme gelip barýana meňzeýäň diýipdir. Haý ýok diýipdir ýene. Ýok aýt diýipdir. Näme gürrüň mat diýipdir. Dogrusyny aýtsam diýipdir, men zenanamdan zeýrenip geldim diýipdir. Gapyňda durdum sen çykýançam, görsem seň zenanaň saňa galmagal etipdi, sende kepläň ak diýipdir. Ohum bu Omaryň özüniň bir muşkili bolsa men muň aýdanyň peýdasy ýok diýip yzyma gaýtdym diýipdir. Onda Hezreti Omar radiyallahu taala an aýdypdyr. Meniň naharym bişirýär diýipdir. Çöregim bişirýär diýipdir. Egin maşym ýuwýar diýipdir.

Yeskun kalbi biha anil harami. Çöregim mişirýär diýipdir. Naharym mişirýär diýipdir. Egin başym da ýuwýar diýipdir. Çagamy da saklaýar diýipdir. Günäden de galýan diýipdir. Bir kefini men götermeli bolaryn diýipdir. Onda haky bar. Men diýip men boýnuma da wezife bak diýipdir. Men erkek diýip, oňa o kefi, ony kepletmejek bolsam, oňa agyr düşer. Onda gafyrgan döwdügim bolar diýipdir. Döwüp bolmaýar diýipdir. Ony oňuşmaly bolýar diýipdir. Kaza fil kabair lil imam Zahabi. Ine erk adamlaryň bir bilmeli ýagdaýyda. Bir teberrik bir beýik ewliýalaryň birinden bolan hikaýa geçipdir. Onda hyzmatyňyzy ýetirip, o hem tamam edeýin. Bir Allah üçin iki dost barmyş. Bir iki teberrik adam barmyş. Niçe ýyllar geçip dostuny göreýin diýip öýüne zyýaratyna dostunyň öýüne barypdyr. Dostunyň öýüne baryp gafyny kakypdyr. Ahym öýden zenanaň sesi gelipdir. Kim bolýaň diýip. Zyýarata gelen erki adam aýdypdyr, Men palanyň, ýagny äriniň Allah üçin bir dosy diýipdir. Bam öýde diýipdir. Onda o zenana eger ajy kep bilen, gahar bilen, bidirek kep bilen, sögme bilen Odun ýygnamaga gitdi diýip, gapyň aňyrsyndan her biri biderek kepler kän aýtýan bolmaly. Hiç zat ýok özde. Gargaýan bolmaly. Biderek kepler kepleýän bolmaly. Ohan bir gowy adam wä diýipdir. Bir dostumyň zenanasy beýle bir yzawaý adamyş diýipdir. Bir ýakda gözleşip oturypdyr. Dostunyň gelmegini, odun ýygnamaga gitdi diýipdir. Gözleşipdir görse beýlen dosty gelýänmiş. Arslanyň üstüne odun ýükläp. Şiriň üstüne odun ýükläp gelýänmiş.